Tātou katoa. Ā, nā, e te iwi, kei te rono koe i tēnei nā, tēnei Ahorani. He kaipūtaiao hoki tēnei nā, mōna ki nā te āhuatanga o nā Ranitūhāhā. Anā, ko ia kei te ranahau wēnā rā, otirā, kei konei rā, kei te huri kē tātou ki te kōrero mō ētahi o nā ranahau e hānai ana ki nā pukapuka. Na, e mea atu ki a koutou, ana, e toru na pukapuka ko Oti te, te whakatā i tēnei tohuna, ana, kei a ia hoki nā kōrero me pēhea e oti ai wētahi atu kai mua tonu i a tātou hei nā tau e taka mai nei, a, e hia nā pukapuka kei te hiria i a koe rā ki te tuku atu. Ko te, ko te rautaki kua whakaritea e māua ko Agnes McFarlane i roto i te kura, a Wawanuiarani, Te Kura Paerua, kia puta kotahi pukapuka pēnei ia tau, mō te tekau tau. Ana, a, kua whakarite au he rautaki whakaaturana nei, hei mātaki ma te katoa. E, i te tau 2013, ka whakawātia au mō te tūrana ki roto o Awanuiārani nei. Ko te pātai mai a te komiti whakawā i a au, ki te whakawhiwhia koe ki tō mahi, he aha ētahi mahi ka mahia e koe? Ka mea atu au, atu i te haere i te heri i taku kurī ki te hīkoikoi. ka whakatūhia e, e tātou, ne, pai ake te kōrero pērā. Ka whakatūhia tātou e Awa Nui Arani ki roto i te kura paerua. E, kana ko te wahanga o te kura paerua he nā tauira tuhi a rātou tuhina roa paerua, me nā tauira tuhi a rātou kairani, ki roto i te reo, ki roto i te reo Pākehā. Ko te mahi a tērā kura he whakatipu i te reo ataahua, i te reo hohonu, i te reo wetewete, i te reo tātari ki roto i a tātou. Koirā tētahi o ana mahi. Ana ko tētahi mahi i whakatūria, nā, e, ka uru atu a Agnes McFarlane me Rosina Taniwha, nā ko Rosina, ko Agnes McFarlane nō roto o Tūhoe e te māhurehure, nā Te Koura, nā Te Koura kino. Ana ko tana hoa ko Rosina Taniwha, nō roto o Tauranga Moana, nā Te Ranginui, ne? E, wahine kakamau e nei, ahua weriweri nei, para ahua kakama tau. Rite ki ani tuatua, ahua weriweri nei e tahi wa. e, Ka uru atu rāua ki roto i tētahi kaupapa ko NZARE, New Zealand mm. Association Research Education, ne? Ka uru atu rāua ki reira. Ana he wāhanga Māori i reira. Ka tahi ka whakatakoto e rāua te kōrero, e rātau te kōrero, te, te Māori caucus tēra, ki te rōpū rā. E, tēnā, kai di hiahia mātau ki te tuhi pukapuka reo. Anei anei nā kaupapa. Ana ka tautokohia mai e nā kaiwhakahaere. Ka hoki mai nā tokorua nei, ka kōrero mai ki ahau. O, oh, koi te hia hia nā Pākehā rā. E, o NZ, e, ARE, kia, kia tuhi tuhi puka puka tātou ki roto i te reo Māori. Ka mea tau, me kaha tonu kōrua ki te awhi awhi. i taua rōpū nā. Wainā tō kōrua pai. Ana, me hoki atu kōrua ka mea atu, ka whakae atu. Uh, ka mutu hokona atu he rare, he aha no, hei whakapaipai. ne. Me atu, kai te tunu atu he hangi mā rāua. E au anu i ārani, mō rātau. Ka mutu ko tētahi o nā rōpū piri atu ki a NZARE, ko te NZCER, New Zealand Council for Education Research. te kai etita matua kai reira ko John Huria, tēnō tangata tēra, tangata pai. E, I mea tonu tau ki a John, e hoa, ki te kore, ki te koe he wahine māu, kai au he wahine māu, kai ro tō tūhuen. Enari, ko te mea nui ke, ko te hono atu, o nā tokorua wahine nei a Agnes McFarlane, rāua ko Rosie na Taniwha, me te rōpū Māori, rā, rā, i roto rā, ki nā rōpū mātaurana nei. Nā, i runga i te whakaetana a wērā, ka hara mai nā tokorua rā ka kōrero mai ki au me te kemo kemo mai o rāua kanohi. E, e, e tai, e, taku mōhio nei, ka hiahia. Hoki atu i nāianei ka mea atu, ai. Ka hiahia. Nā, ko te mea tuatahi whakarohi e māua, e, ko te whakatipu he pātaka kōrero mā nā kaiako reo ki roto o Awanui Arani. Ana, koinei te pukapuka tuatahi i puta. Ka hoki tāua ki te whare huri ai e. E, ana, ako ake nei ka kite koutou i nā whakaaturana. E hono ana nā pukapuka e toru nei, e, ki te whare o te Mānuka Tūtahi Marae. Ne? nā, ka puta māua ki te kōrero ki nā kai ako reo ki roto o Awa Nui Ārani. Anei rātau i tuhituhi mai mō te pukapuka tuatahi nei. Ko Te Rānui Black, tēnā, ko Pareārau Nīkora, ko Te Mākarini Tēmara, ko Haturini McGarvey, ko Robert eh, Rūhā, ko Rāwiri Tinirau, ko Rāpata Wiri, ko Niniwa Short, ā, me māua tahi ko Agnes McFarlane, ne? Nā, ko ēnei tāngata katoa he kairangahau. Ka mutu he mokopuna katoa wā rātou. Nā koina te tino kukume o te nākau o te hinengaro, kia whakaririhia he kōrero mā nā mokopuna. Ka kōrero atu au ki wāku tānata, ka mea tau, kai te whakapukapuka hia tātau e tahi o wā koutou kōrero. A ma wai wenei korero? Ma nga mokopuna kai te haramai. Ka mataku katoa au, kai haramai te mokopuna ki a tatou a te wa nei, e kari tawhiti atu, me to ratou ki mai, Tena, he aha a koutou wānana mā mātou, mā nā mokopuna. Ko nā kaituhi katoa nei pakari, he atahua hohonu ki roto i te reo, ka mutu, o rātou, o rātou mahi katoa ki te ai ki roto i te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Anei, te pāpā o tēnei nā, a ni tuatua, a te rānui, a te rānui Black. Pakaru kei tana hamuti, i te noho hai tiamana mo tana marae. o Otenuku, ne. Ah. Whawhai atu hoki rātou. Mutu ana te whawhai, a kua kapu ti, ara, ne. Koina te ahu o tēnei mea o te Māori, o te, o te kairangahau Māori. Ka mutu te whawhai kua kapu ti. Na. Na, e, i roto i te tau rua mano te kaumāwhā, ka puta haere a rātou kōrero, a rātou, nā, nā kōrero rā e hiahia ana rātou. I te oti o te tuhi i a rātou, kua homaitia ki a Agnes, ka titiro a Agnes, mutu mai i a ia, kua hara mai ki a. Ana ko tā māua mahi he pēnei, he ētita kia takoto pai te kōrero. He ētita kia taea te rangahau, kia taea e taua rarangi kōrero rā te hono atu ki tētahi rangahau. Ne? He ētita i te kōrero e mōhio ana māua ki te kite atu māua i nā kōrero rā ka mea, ā, ka hāngai tēnei kōrero ki mea marae, ā, ka hāngai tēnei kōrero ki tēnei kaupapana. Ka mutu ko te mahi a te, nā, kai ētita, wā māua mahi, he pēnei, ka titiro I te tūmanako o te kōrero, katahi ka titiro i nā uara, katahi ka titiro i te mātāpono o nā kōrero, ne, te pono rā o nā kōrero. Ā, ā, mēnā kai te tika nā kōrero e tuhia rā e te kaituhi. Ka mutu, ka titiro anō māua mēnā ko aua kōrero rā, he kōrero atu anō a ētahi atu kaituhi hai whakatinana i aua kōrero rā, ne? Ana ko te wāhanga tuawhā o a māua titiro, ko wēnei kōrero kia heke ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Ehara i te mea, ki te huna e akoako noa iho ana i te reo. Ne? Kia puta, ki nā pākeke a heke iho, arā hoki tā tāua kōrero e mea rā tāua, e, ki te, e, kia hāngai tono ki nā wawata o te mokopuna. Ko tātou hoki roto i enei mahi, ne? Ka, ka ue e makere mai o tātou karu ki te titiro i wā tātou mokopuna, ne? Ahakoa kai te kutu ia. a kare no tātou te he no nā mātua ke, ne? Enari ka titiro atu ana koe ki te kanohi o te mokopuna, ka uru mai te whakaaro ki roto i a koe. He ahara tāu hei whāngai a te wā ki taua mokopuna rā. Arā, koirā te mea, e mea mai hoki nā tāngata ki ahau, he aha koe tuhituhina? He aha te nākau te wairua kai roto i a koe tuhituhi? Mea tau te kanohi o te mokopuna. Ai, a koa nā wai te mokopuna. Ka ere atu nāu ki tētahi wāhi. E, i te aihai nei kai te tarai wātou ki Rotorua, ki te taurana wakarererani. Ka re mihi he mokopuna Māori kai rera. Ki tēnā iwi te kanohi o te mokopuna rā, kua mohio tonu au, ā, anei rā te pātaka kōrero hei whakaoreore i, i a ia i te wā ka hiahia ia. E te, te kaha, te kaha nui hoki o te reo Pākehā, ne? Kai ngā wāhi katoa. Ana koinei ano tetahi mea ma tatau e na kaituhi nei he aha tenei korero. No reira ka oti te te pukapuka tuatahi. A ki mai a Agnes McFarlane ki ahau te tau 2014. A ra ma tau roto i te whare a, te manuka tutahi. Ana ko te whaka ko te ra te ra o te whakapotaetanga o nā tauira o te, o te whare wānana o Awanuiarangi. Ki tonu te whare. Ana ko te paepae, ko Pauroto mā e noho ana i, i, i mua. Ana, ko nā rangatira o Ngāti Awa heke haere mai, ana, ki tonu. Ka mutu, nā kokona katoa o te whare, ā, ah, ka are i uru atu, he ahara, ne. Ka mutu i roto rātou i o rātou kākahu ātaahua. Nā kākahu rā, o tēnei mea o te tohu mātaurana. Muramura ana. Muramura mai ana te atahau. Ka tū a Pauroto uh, ki te whai kōrero. E noho ana anō i te koko ki o hiwa ki a whakarono rua a kutarina, ne? O, oh, a paitana tātai haere mai nā hōrero. Ana, Ka tū ngā mokopuna o Ōrīni kura. Ah. Ne? Anei tā rātou waiata. a e rua nei nā maremare. Kāore te moke moke te tuahu noa nei e i te poho nui e. Nā, whakaara katoa te whare ne, tū katoa te whare. Ki te waiata i a kāore te moke moke.

Ka mutu, ka tae rātou ki te rārangi whakamutuna o tau waiata. Ka hoki tāua ki te whare e huri ai e. Ka uru mai te whakaaro ki roto i a mātou katoa ki ahau rā. Ka hoki tāua ki te whare e huri ai e. Tiro tau nā mokopuna nei, ka titiro ki te whare e Kia. Ka huri atu au, ka mea atu ki a Te Rānui, anā rā te ingoa o tō ūpoko tuarua o tō tuhituhi. Ka mea mai tērā kia, he aha tēnā? Ana ko te Agnes McFarlane nā e noho ah. mai ana. Hei, Aggie, he aha? Anā rā te ingoa o te pukapuka tuatahi ka whakaputahia e tāua, he aha? Ka hoki tāua ki te whare e huri ai e. Nā nā mokopuna i waiata te waiata. Ah, ah. Kāore te mokopuna. Koe rā hoki te honotanga. Anā, te, anei te kōrero, te, te whakamaramana mo taua, mo taua ingoa ka hoki tāua ki te whare. Ahakoa hoki pehea, ahakoa he aha wō mahi, ahakoa nui tō rangatira e aha rāne, e taka ai te wā e hoki ai koe ki tō whare tīpuna. Ne? Ana ka titiru atu tātou ki nā mea i whakapōtaetia, ara, whakawhiwhia rātou ki a rātou tohu paetahi, paerua, kairani. Engari kua hoki katoa mai rātou i roto i tēnei rā nei ki roto o te marae o te Mānuka Tūtahi. Nā, ka titiro ake koe ki nā kōrero a nā kaituhi. Ana, tō māua huritana ki te ētita haere i wā rātou kōrero, ka kuhuna pērā haeretia nā whakaaro o te whare ki roto i nā kōrero nei. Ara, ka hoki tāua ki te whare huri ai e, ne? Karea, enari ko te, ko tēnei mea ko te whare ki a tātou, he, he whare kōrero tēnei. Ai, ai. E noho nei tāua, tātou ko kahi ki roto, ne? Kai te whakaara tāua i ngā kōrero e pā ana ki a tātou he whare kōrero. Ne? Kai te whakatipu tāua i ngā whakaaro, ana koinei hoki te kaupapa o te reo rangahau, i roto i uo mahi rangahau. ana, koira, ana, ka puta te kōrero nei, ka haramai a, a Graham Smith, hinana roa. Koia hoki te tūmua ki o awa nui arani taua tau 2014. ka kī mai ki au, e Tai, ā, hei whakawahi i te pukapuka nei ki roto i te whare pukapuka o Awanuiārani, ā, whakawahi ai. Ana, kei reira te putuna o te kōrero kei roto i te whare pukapuka o Tā Hirini Moko Mead. Ara, ka tika anō. Nā kōrero katoa nei nō roto o Tūhoe, nā Tiawa nō roto o Mātaatua waka, nē. Ka tīkina atu te ingoa whaka, te rārangi whakamutuna o te waiata kāore te mokemoke. Ka mutu, ka tono mai anō te tūmuaki o te whare wānana ki roto i te whare pukapuka whakawahia i te pukapuka ne. Oh, marini ana te wāina i taua pō. Hei whakanui te, te pukapuka nei. Hei whakanui. Anā, ko te tangata nāna i whakawahi me nā karakia uh, o te mauri o te whare, nā te Mākarini tēnā. Ah, ah. Nāna tēnei. Ana, e, eh, koinei, te, koinei tō māua mihi ko Agnes McFarlane ki nā kaituhi. Ne? E, o rātou whakaaro, o rātou, a rātou mahi katoa i mau mai. E, ki nā kamupene tāpukapuka nei. Uh, New Zealand uh, Centre for Education Research, ne? Uh, Council for Education Research, me te NZARE, ne? Me mea hoki kare rātou, a kare puta te, te weta weta o tēnei pukapuka. Ka mutu, anei te kōrero rā. te putahana mai o te pukapuka nei, ka rono au tētahi tauira e mea tana ki tētahi o nā tauira. Ehkare, anei rā nā kōrero o taku whare o Rongōkārae. Anei rā nā kōrero mō te matua tangata kei roto i tēnei pukapuka. Kare noa au mate i te hoko i te tei, kare noa au mate i te haere ki, ki Pōneke ki mi pukapuka haere. Kei konei, kei whakatā nei, kei te mānuka tūtahi nei, ka mutu, e, ko te toi, mahi toi e kite nei koutou runa, nā Agnes McFarlane, e, wahine mahi toi anō tērā. Arau e mōhio he aha te ahua nei, he manu, he rereke anō ki te toi. Engari, koe rā, ne? Ana, ko te mahi hoki e te manu, well, he rere. Ana, ko tana mahi, he whakawhiti, he rere, he kohikohi whakaaro. Koe rā te pai o tēnei mahi. Koe nā pukapuka tuarua. Ko pukapuka tuarua, a, koe nā pukapuka tuatahi, ko pukapuka tuarua i puta, ara, ko te ingoa Toitū te whare. Nā, i reira anō e whakawahihia ana i te mānuka tūtahi, te pukapuka nei. Ka mutu, kua whānui ake nā kaituhi, ana ko tētahi o nā tino kaituhi ki au, o roto i tēnei pukapuka, ko Paiākau Margaret Harris. Koinei te mokopuna a Eruera Manuera. Ana ko tana tuhituhi, te wā i whakawhiwhia ai tana koroua a Eruera Manuera ki te tohu hōnore kairani i te tau 1979. Ka mutu, ka hia nei nā wāhi haere nei au, ka kite au nā mokopū nā te koroua rā. Kua taki mea mai ki au, pai kē ki a mātou te pānui i nā kōrero mō tō mātou koroua. Arā, koirā au ki rā he he mahi tā tātou. Ne? Ka mutu, ka whakawāhia anō hoki ēnei kōrero, ehara hoki te mea me whakaae mai nā kaipānui ki wēnei kōrero. E, ara anō ētahi wā, kua mea mai tētahi ki au, e hoa, tai, e hoa, te tuhituhi a mea. Ka mea tau, ai, he aha. E, nei ki anō ētahi kōrero i rono au, mō taua kaupapa nā, ka mea tau, Tuhia mai tāu. Ai. Kai te reri atu te pukapuka. Hei tēnei mane tono nei tāu a hui ai. Ka rau noa ki te noa i taua takata. Ua whakamataku i a koe. He, mo, e, e hara i te mea he, he, he, he, he whakamataku i au. Enari, he whakaoho i a tātou katoa. Ne? Kai te tika tana, tana wero mai i au. Ah. Na te mea hoki, tātou o māua ko Agnes nā kai e tita, me pērā tonu, me tuwhera tonu te whakaaro ki te kōrero a tēnā, a tēnā, mm. a tēnā. E kāre koe pai ki te mea atu, a hei hā māku tāu kōrero. Ah, ah. Nā kai e tita, ko tāu mahi he whakarongo ki te wairua o nā kōrero a tērā momo tangata. Nā, ki te, inā rā i kōrero pērā mai e ki au, ka ēti tāu te pukapuka tuarua, ka whakaaro ake au mō ana kōrero, kia tika taku titiro ki nā kōrero nei. Rawa kē tērā kōrero, nē rā? Ai, ai. E, e, e ara hoki te mea mā tō tuhituhi hei whakamana tō kōrero. Arā kē te mea nā, e, ki te āhua o tō whakatakoto i ō kōrero. Ehara i te mea, ehara i te mea kei te kimi koe kia rata te tangata ki wō tuhituhi. Kei te kimi kē, wētahi tāngata e rereke anō ō rātou titiro. Tuatahi, kei te kimi rātou he kōrero hei āwhina i a rātou whakaaro i a rātou mahi. Tuarua, kei te kimi rātou he kōrero hei whakatipu tono i tō rātou mōhio ki tētahi atu kaupapa. Tuatoru, anei te mea nui. Mēnā rā kei te tuhi roto i te reo, kei te kimi rātou me pēhea rā te tuhi i taua momo tuhi ki roto i te reo kia takoto pai ai. Koirā tētahi mahi nui. Ne? Ā, ka kī tonu au roto i au, ko tētahi pukapuka e tino atāhua ki au ki te panui, te wā i puta mai ai, te tau 1993. Ko te pukapuka a Ruka Broughton. Mm. Ngā kupu whakaari a Tītokowaru. Ana, ko tētahi wāhanga i pānui nuitia e au o tana pukapuka, ko te reana poropiti, o roto o tērā taha o te hauāuru. E, nō reira, e ki ana ahau, e arei te mea i tipu no mai mau ko Agnes McFarlane, i nāi nei he tuhi tuhi. Uh, ko neke atu i te toru te kautau, whā te kautau, mm. tēnei mai. e tuhituhi ana. E, enari, kare tonu e tika i a koe. ne, kare tonu e tika i a koe. Uh, enari, me tika ra. Ne. Uh, na te mea hoki, ko a mātou mahi ki roto o awa nui ara ne, kia tika, kia pono, kia mau nā kōrero a tēnā, a tēnā. Mahi nui. Nā, e kite mai nei koutou, ara, ka hoki tāua ki te whare huri ai, toitū te whare, ne? Ara, kai te mau te whare, te kupu whare ki korā, kai te mau te whare ki korā, ana ko te pukapuka tuatoru, te mauri o te whare. He hai pērā. O marama noho te kōrero, māmā noa. Um, kai te hanga whare kōrero tātou. Arā o tātou marae tūtū mai rei wahora. He whare kōrero katoa o ērā momo marae. Ana ko wēnei tuhituhi, He whare kōrero hou hei tāpiri atu ki ērā o nā whare kōrero. Ana i tēnei tau, a, 2017, kai te hanga haere atu māua i te pukapuka mō tēnei tau, ko te ingoa o te pukapuka, a, te tuakiri o te whare, ne? The identity Nā. of the house, ara, ne? So, ka hoki rāu ki taku kōrero, ahakoa pēhea tō haere ki hea rānei, e, he wā ka hoki wō kōrero ki tō whare kōrero. Nā, e takoto mai rā tō mai rangi paki ki Tūrangawaewae. Taku mōhio nei e whakahokia katoahia ana nā kōrero mōna ki nā whare kōrero o te ahurewa tapu o roto o Tainui uh, waka. Koinei rā, e te, te poroporoaki ki tērā wahine i whakaara i a ia i roto i nā mahi kapahaka. Ka mutu, tūtū ia ki roto i nā kapa. Me tētahi o nā kōrero i runga tau runga i te reo irirani e ki ana, i noho tahi hoki e ia ki te taha ia wī te tau huata mā rātau. Tērā rea. Mm. Ne? Ā, koinei katoa nā kōrero. Ana ko au e kī ana, pai tonu tēnā kōrero hei tuhituhi. Ne? E, nui atu nā kōrero. Ana koinei te mahi a te whare wānana a Awanui a Rani e, e koro. Kua whakatakotohia atu e hau he rautaki mo tā te kautau. Ko te rautaki nei i tīmata mai, ka hoki tāua ki te whare huri ai, tuarua toitū te whare, 2016 tērā, te mauri o te whare, 2017. Nā, ia tau kia puta he pukapuka, tae noa ki te tau 2023. A kare pea e tai tērā wā kua panai au e Awanui. A mena kei te pa, tika hoki nā, nā tuhina, nā pukapuka he. A kene pea, hai, a kua pe, mena kei te tika kai panai a tonohia. a, kia, kia whakaaro ake hau ki Ruatoki. 11 nā marae kai reira. Kai roto, i te, te riu. Ne? E rua nā riu, ko Ruatoki me o Whakatoro. Ne? Ka mutu, kai rira nā marae. Ana, ko te pukapuka mo tēnei tau, kua whakapātu au ki nā kai tuhi mōhio mō aua wharera i roto e tēnei tau, Kei te whakaritea ka rua no nā whare no Ngāti Awa, a ka rua no roto Ruātoki, a me ētahi atu kōrero. Anā, mm. tēnā kai tuhi, tēnā kai tuhi. E, he hai pērā ai, ko tētahi mahi nui o nā mea pēnei a mātau nei, he titiro ka haramai nā tauira mai hea, ne, o rātau whānau, o rātau hapu, o rātau iwi. Ka mutu. Me te whakaaro tonu atu, kaua e, e kohikohi kōrero noa iho mai i a mea, i a mea. Me kohi nā kōrero hāngai ki a rātou e haramai rā mai roto i o rātou kokona kāina. He aogi te take i te hoatu he kōrero o tētahi pukapuka, kare nei hoki i te hāngai, ki te tauira e noho mai ra, ne? E, e, i te, i nanahi tono nei, ka hara mai tētahi tauira ki au, ka mea mai ki au, o, oh, matua tai. Kai te whakareri au, he whai kōrero māku. Uh, kai te tātarihia taku whai kōrero, uh, Ā, he aha tētahi tauparapara a Mātaatua? Rongo atu au i a Te Mākariini, ā, i a rātou e whaikōrero ana, ka mea atu au, ō, taihoa e haere ki korā, engari anei tētahi māmā ka mutu, hāngai ki a koe. Ko wai tō, tō, tō marae? Ō, nō Ngāti Pūkekua. Ana ka mea atu au, tihei uri uri, tihei nako nako ka tau, haka tau hā te papa, ne? Ana he tau parapara tērā nā mātātua. Mea tau, kei hea tō waea pū korona? Ā, nei. Ā, me mutu tō haere ki runga nā he, he titiro pukamata, Perehia te pātene kia rekotahia ka kōrero hea te ha. Ana, ana anō te atea nei, ka tiro ake au i aku i mēra, ngā maina kia wareri au mo taku whai mm, kōrero. Mm. A me ata a kati, a hua hina tonu i a koe te A+. ki te kore e hina i a koe te A+, plus, nā koe te tiki i nā kurī Pākehā nei ka heri atu kia kutuhia tō kaiako. e, tēnei mahi ko te tuhituhi. E, hei whakaoti haere i tā tāua kōrero. E hara ko te tuhituhi noa heo. uh, uh, ka kata tonu au i ētahi wā, ka mea mai ētahi ki ahau, i roto i te reo Pākehā. He atai, he a tēnei mea te academic writing ki roto i te reo uh, Pākehā, a roto i te reo Māori me te reo Pākehā, mea tau, pēnei. Ka whakatakoto koe i tō kōrero, anei he whiti kōrero. Anei te tauira. A ko te kāina nei ko te wainui. Ko tēnei kāina ko te wainui i roto i nā wā o te raupatu. Ne? Ka whakae a Tūhoe kia tukuna he puraka whenua ki te matua tangata kia te kōti Arikirangi te turuki. Ana, ka waiho pērā koe i tō kōrero. Na, waiho tēnā kōrero. Ana, me aha ināianei? Ā, me haere koe ki te kimi i ētahi kōrero e pā ana ki a te wainui, e pā ana ki a te, ki te matua tangata, hāngai ki tāu i tuhi atu nā. Ana, ka hoki mai te tauira nei roto i pea i te haora. Ka mea mai ki au, anei te tuhituhi. Kai roto i te pukapuka a Judith Benny e pēnei ana te kōrero. Anei anō tāu tuhituhi, kai roto i te pukapuka nei, te mauri o te whare, pēnei ana tō kōrero. Ana, me pēnei nāenei. Ka whakatakoto atu koe i tō kōrero, ana i te wāhanga whakamutu nō tō kōrero, ka pēnei tō kōrero. A, ka whakaritea o te wainui hei kāina noho, hei whenua noho. Ko te whenua poropiti tērā mō te matua tangata, mō te Kōti Arikirangi, te Tūruki, me ana, me tana whakarau. Ana, ka mea atu koe, ira kati. Ana ka whakatuwhera i tēnei koro. Nō roto tēnei kōrero i te pukapuka a Benny, ka kati. Yeah. Ira kati, Ka kati ano. Ana kua kite tō kai pānui. E, e ahua nana ki atu no. Ana kua mōhio aia, e hara tāu i te tuhituhi noa iho. Enari i whakahāngaitia koe tō tuhituhi ki te kōrero o te tuhituhi a mea. Ana, ka mea ano hoki te tauira nei kia, oh, nāku i whakahuahua Te tau o tuhituhi i roto i te pukapuka Te Mauri o te Whare. Ana, ka pēnei koe, Black, ne? Ka koe hoki taku inoa. A koe ge rane taku inoa ki Te tau i puta ai te pukapuka, rua mano te kau mā ono. Ne? Ana, me te whārani. Ana, kua pai te titiro ana tāngata e pānui ana i tō kōrero, ā, i titiro koe ki a mea pukapuka Benny, ā, i titiro koe ki a mea McFarlane me Black pukapuka, kai reira. Ana, koira te academic writing. Ne? Uh -huh. Ka mutu, ka wetewetehi e koe o rātou whakaaro. Ka pēnei koe, a uh, hoenora te kōrero a uh, enei kaituhi a Benny me Black me McFarlane. Enari kitea anu e hau he kōrero i roto i a Belich. Anei tāna kōrero. Ara. Ana koina. I tō kaha ke ana koina o mātou mahi i roto i te paerua. Kai te kaha ke o tō kohi haere i nā kōrero uh, a ētahi atu tuhituhi. Ka tahi, ka kōwiri te tari nō te kupu. ka kōwiri te tari nō te kupu ki roto i tō tuhituhi hai whakatinana i tō mahi rangahau. Koira te tino ka... He mahi pai tērā. Ai, ai. Ka mau ana i a koe te wairua o tērā mahi. A kare koe moe. Kare koe moe. Ana kia mō rā tāua, he tikana me whaiwhai tunu tātou. ki te mea, nē, ki te tuhi e, i nā kōrero e hana ai nei ki nā wānanga, me kī pēnā rā. Well, koirā, koirā rā te mahi a te whare wānanga o Awanuiārani. He whakatipu i tērā āhuatanga ki roto i a tātou. Ka mutu ko taku whakapae e, e nei roto i nā tau torutoru nei, e, i a au i konei, kai te kite au i nā tuhituhi paerua. A Paerua a Kairangi, kei te whai katoa atu aua kaituhira i tērā huarahi whakaara i te kōrero nui. Koira te mahi. Ana, kua pai i whakatuwherahia e tāua tā tāua kōrero e pēnei ana. Kia kaha tonu tātou ki te titiro i te kanohi o te mokopuna. Ne? Kāre he wāhi atu hei titiro mā tātau. Nā anō tāu mai e titiro i te kanohi o te mokopuna. Ka reo te kī, me titiro au ki wāku mokopuna. Ne? Ko rātau ētahi, enari ko wētahi atu mokopuna. Mm -hmm. yeah. A mēnā hoki, tāku kei te kāine, te mea mokopuna tuarua, tēnei nā, e, tata nei ki te rima tau tōna pakeke, Ka haramai ki ahau nā wā katoa i te pātaitai. Koirā, ko tāku tonu hei whakakī i tōna hinengaro. Oh. E, i roto i te toru o Haratua nei, kua tono mai tētahi rōpū o roto o Whakatāne nei. Ki au kia haere atu, he Rotarians rātou. Kei te haere au ki te kōrero ki a rātou. Tētahi ko te wāhanga hoki o tā rātou pānui e kī pēnei ana. Me haramai koe, ka parakuihi te taha i a mātou, ara, e, e, koe hoki te hea hea kāre, haere ki te parakuihi, ne? Mm. Mēnā ka pērā te tono mai, me haramai koe kahi, ka parakuihi tātou, ā, kua tai atua. Ah, ah. Ana mō koe hea taku kaupapa kōrero ki a rātou, ana ko nā Rotarians nei, tāngata pai katoa, o roto o Whakatāne nei. Kei te kōrero au ki a rātou mō te mokopuna. Kai te whakaarahia e hau he whakahua o te mokopuna ki runga i taku whakaaturana, ka mea tau ki a rātau, tēnei kanohi e titiro mai nei i a tātau, koinea te kanohi hai arahi i nā mahi ahakoa kuai te ahorani. Ki te kore te ahorani e titiro, a wai rake rāne, ki te kanohi o te mokopuna, magere atu i tō tūru. ka whakauru mai he tangata hai titiro. E, e, i whakaputahi ai au tērā kōrero mō nā mokopuna me taku mōhio tonu hoki, tō tātou mōhio. Kai te tūkino i a tātou mokopuna. Ai, ai, ai. Ana koe nei te kaupapa, ko tēnei rā nei, tēnei o a tāua kauhau, mo te reo rangahau, ana tērā wiki anō ka kōrero nō tāu mō nā mokopuna nei, he kauhau, mō te whakatakoto i te pātaka kōrero, te iringa kōrero mā nā mokopuna. Nā, hei konei rā whakamutu ai i a tāua. Ā, e, kei a mātou rā tētahi tangata e mahi ana. Koroua nō Ruatāhuna, ko tana ingoa ko Reremoana Pītau. Nāna i tuhi tētahi poi mō te kapa haka o Te Karu. Ko te ingoa o tana tuhi, mokopuna. Maku e mea atu ki hara mai ki te waiata ki a tātou a te rā tūwiki. Koe no e te iwi, e, e, kua eke ngā kōrero mō tēnei wā, e, manaakitia tātou i roto i wā tātou mahi katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.